Aberanteɛ a wagye ne nkwa afiri ne nsam no, ɔpapa. Ɛɛ, saa mi papa yi wɔ ha. Sɛdeɛ ɔresi su no, n'ani taa kɔkɔɔ so, n'ano ɔden. Ɛfisɛ ɛyɛ den sɛ wobɛtete ba, wobɛwo no, na watete no ama no aduru baabi a ɛwɔ sɛ ɔba bɛhwɛ wo. Na ɛnyɛ biribiara na ɛku no sɛ ɔno ara agye ne kra afiri ne nsam. Kyerɛ sɛ, ano wɔ den. Papa no wɔ ha, papa mo akɔ aba. Na wo din no yɛ sɛn? Ɛɛ, aberanteɛ yi a wagye ne nkwa afiri ne nsam no, wo deɛn ne no?

Enti anwummerɛ no wɔyɛn ayi wɔ hɔ nanko, ɛna wɔbaa hɔ sɛ ayi wɔbɛhwɛ ne mmoa no. Nti wɔ hɔ ara no mehuu sɛ wɔte gya ho nam saa. Wɔsɛ na adɛn? Ɛna ɔsu a wɔde me nam sɛ hwɛ ahuhuro mu na sɛ ɛne ɛwo yare wɔde yɛ dada bɛyi menyale biara nam sɛ awo yare. Wɔsɛ daabi. Enti meda hɔ ara anadwo no adeɛ bɛkye

kɔ ampa wɔgye no to hɔ ma ma no nura na ɛyi dɔkta no baa yɛ wɔn kɔ yɛ no lab na ɔno nso ɛyi typhoid typhoid wɔnya ɛyi one and two ne nyinaa ɛna wɔn kɔkɔ kɔ ɛyi no baa nti na ɛyi no ɛsɛ sɛ yɛn anakɔ yɛ bɛyɛ sɛ ɛyi thirteen point six ɛna etua ɛyi ten point five.

Me na me sɛ mefiri hɔ me na me sɛ metwɛn no nti bɔɔ bɛyɛ six na na me sɛ daabi taama ɔkɔ nti saa na ɛtee deɛ a meba bɛfa no ama no akɔ nti mebɛɛ na ɔte hɔ baabi a mesɛ mabɔ yes. oh. mm. ha what natal no de guo na ɔte so okay. na mesɛ na adɛ no yɛkɔtua sika sɛ na womeyɛ nyɛ wo ho adwuma nwie na wo wabɛtena ha na ɔsɛ papa medwada kɔ nti wodeɛ kɔgye wahome ɛso yɛ na mesisi nti mekɔ yɛ na mede mekɔdaa hɔ

mebɛdware akɔ. Na ɔsan. Na mese na ayifoɔ no, nɛsefoɔ no hwɛ sɛ ɛyɛ aka aduro no bi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛde si wo so mm. na wo nti kɔyɛ na wo ho ntɔ na afei yɛn nyinaa yɛ ho anwo yɛ ɔte o mebɛkɔ a no na memekɔ fie meyɛ me mekɔyɛ a mekɔdaa hɔ no a mewɔ hɔ a na fon no ɛbɛle sɛ ayi

Na wo frɛ nipa nansa yi ansa na wakɔ na mede wo daabi na wɔsɛ na sika no wonkɔgye na mede ma menkɔbara na saa bere deɛ hwan na wokɔnya no na akɔgye sika no nti mekɔyɛ a wɔn se ne kɔ nso ɛno papa nnora no wɔama wo na mo sɛ ɛdeɛ na mebɛyɛ wɔayɛ me mefiri hɔ a nte meba no na mahyia ɔmaame so wɔ aseɛ nkɔma

Me ba no ma hwinti na mese me nan nso hwinti a menim deɛ ɛka nyɛ no kora. Mese krakye asɛm bi asi fie na ka no wɔ daabi asɛm bi ansi. Nti mebae mebɛduru ha a nipa na sɛ yɛkyɛkyɛm apiti dɛ ha yia. Na obi gyina fam ha koraa obi sɛ nkwasi ha. Na gyina sɛ mobaeɛ a deɛ asi no. Eh, daddy, sɛdeɛ woka na kyerɛ sɛ yɛn nyina nhwɛ ayaresabea hɔ. Yɛnyii no koraa.
Ɔno a na de ne pɛ baa fie. Sɛ mekɔɛ na ɛsɛ foɔ no se. Ɔsɛ obedware aba. Obedware aba na sɛm a yɛyɛ kɔ no yɛamfa nneɛma a wɔde bedware no nneɛma sɛnea yɛnim sɛ yɛbɛgye no ato hɔ. Yes.
Okay. Ɛno nti no ɔbaa fie no a ɔbɛtena ha no abɛto no no ɔno wanni nkɔmmɔ biara a yɛ a na ɛyɛ nkɔmmɔ bi a wobɛtumi a agyina so ɛne ho saa ɔne obiara nni asɛm biara nso ɔne obiara ka ɔne obiara nya akasakasa biara na dade berɛ a wobaeɛ a wokɔtoo sɛ ɔsɛn hɔ no waa wokɔhunu bi wokɔe no sɛdeɛ na ɔsisian hɔ no wohwɛ a na ɛyɛ akɔmfo hyɛ anaasɛ obi na ɛde no adi na awudi no asen hɔ woammɛn hɔ sɛdeɛ na makoma kɔda si yɛ me no mebɛn hɔ a na ɛmmoa me nti ma megyina hɔ a mehu sii no a na ɛsɛ

Na ɛfiri sɛ wo ne no tenae a mote bɛn ha no, da bi mma ma ɔmmɛto sɛ sɛ osi tiriw no sɛ ɔyɛ obi a ne werɛ ahow a onya biribi a ɔbɛyɛ bi. Ɔno koraa na ɔba ɔba fie hɔ, ɔba no yɛ nsu ogya a, na obisa me sɛ, ah, na na mo nsu ogya? Hɛɛ, mo nni sika a monyɛ bi. Sua pa. Nti wɔ ha a na wɔbɛfrɛ ne nkɔ sɛ onuanom, especially kɛ akyire no. Wɔba hɛ, wɔn wɔn fɛ no wɔfa, wɔn mu nua wɔn wɔn fɛ wɔfa wɔfa bi zi. Wɔsɛ di asɛm wɔsɛ wɔn nua aduane wɔsɛ obi ama no aduane wɔsɛ nyɛ wɔsɛ ama nkɔ ne ne nkɔ yi bi. Wɔn ni ayi kura wɔn nua bi sɛ wɔsɛ wɔn nfa kyɛnse na gye mu wɔn ma gye ahoa na wɔn ma wɔn mmara mɛ ntɔ. Ɛnti sɛ de wɔsi tiɛ ne deɛ aa masa yabɛrɛ adeɛ yabɛrɛ adeɛ papa. abusua dɔfoɔ sɛdeɛ ɛɛ sitiɛ no yɛne agya no na ɛdi nkɔmmɔ no na wohɛ nsɛm no a sɛ sitiɛ no ano ɔden ɛyɛ Ano ɔden, efisɛ yɛhwɛ papa yi deɛ n'atifi adu na wawo ba tete no amena duru baabi na ɛbɛwie aseɛ ɔno ara bɛgye ne kra firi ne nsam sɛdeɛ ɔreka no na kyerɛ sɛ ɔba koraa na agya yi ne di a ɔno ara bɛhwɛ sɛ agya yi nsa akɔ n'ano na ɛbɛwie aseɛ a watumi agye ne kra firi ne nsam saa no ano ɔden ɛda ɔba no w'ani amfinhyia bɛsɛ. Sɛ afe wei a yɛwura mu deɛ 30 maa Ɔkɔ thirty nine ɔwɔ yere wɔ mu a ɔne ɔbaa tena da ɔne ɔbaa ntena da. Ee wokɔ ka kyerɛ sɛ wɔn wale koraa deɛ nea wowɔ asɛm.
Na mo busa nea nti a na ɔmpɛ sɛ ɔbɛware bi a bibi bibi hyɛ hɔ. ne time nso. Forty nine thirty nine ne time nso. Na agya, woayɛ wo ba a na ɔbɛn wo no, wo ne no anni nkɔmmɔ ankɔ akyiri. Wo na wohwɛ a, ɛnyɛ ne time na na nso na biribi pɔtee wɔ hɔ. Okay, na me deɛ wɔnka biribi asɔ nkyerɛ. Wɔnka no mɛma yɛ ɔsɛm biara nso asɛm ankyerɛ sɛ biara no bɛma no. Ɛna ne ma nkyerɛ wɔne wɔn nam nso so wɔnka biribiara saa nkyerɛ biara.
Ti ɛfiri sɛ ɔfiri wowo na n'ani firi adi yɛ a ɔnyi bɛduru saa bɛyi ɔbaa biara mfa nyinsɛn ma afie ha sɛ agya ɔba ne ne nyim na biribi saa.

Ɛnnɛ yɛn yɛ time wei deɛ nti saa bio. Wo na akɔpɛ ɔba a wopɛ no na wabɛka akyerɛ wo papa sɛ papa mahu ɔbaa bi wɔ ha nti mepɛ sɛ wokɔhu no fie ma me. Na wɔtie ne mu. Ah, na kyɛ sɛ wɔkɔdi ho. Wɔka mfie bi to hɔ sɛ ɛɛ wonya mfie si a wɔbɛware. Wɔnka biribiara saa. Na na wɔyɛ agya no na ɛnyɛ wo ya sɛ wo ba nyina du sie na wo ba na wotwɛn wo nana na bia nyɛ ma. Ɛne sɛ dabi dabi ɛne sɛ ɛɛ wɔkora me wɔ panyini paa wɔ hɔ a wɔn kora wɔn nso wɔn ware wɔn wɔ abirikyi wɔn ware hwɛ. yà wɔ kyɛ deɛ wafiri mu. ɛn wɔ kyɛ no yɛ wɔn sɛm so wɔtɔ so tere hwɛ.
na gya yà wò ni yà wò ba panyin paa wòye nya tete naa n'akyɛ sɛ wòye twam forty two. ɛn na ɔno no ware yɛ ebire bɛn na ɔba wobɛnya ba na nansa na ɔfɔ. ɔfrɛ mi ka kyɛm sɛ asɛ deɛ wɔyɛ akyɛ nti. wɔbɛba na ɛyɛ. Wate anaasɛ wɔyɛ ate? Dabi sɛ hwɛ ɛnɛ no deɛ ɛnte sɛ fɛs no o. Na tetewa no koraa sɛ wohwɛ Bible mu a mm. obi tumi nya 200 years ansa na wɔwɔ wadeɛ. Mm. Wo ne mfie no kɔ anim ɛsen nnɛ yi a yɛnya 20 a ne yɛ awadeɛ no. Ɛnɛ wonya 20 na aware a sisi a na wo mmerɛ no na ɛso ate. Ɛda na nnuane a yɛdie ne yɛ nnuane no chemicals mm. fra no ma yɛnyini nkyɛ ne yɛwu. Dabi dabi wo. Nti no woware ntɛm a yɛ a na boa wo. mmoa pii saa. Sɛ woware ntɛm na na wo na wonni sika a wode bɛhwɛ no a, ɛnna ɛwɔ ano koraa nka. Ɛgya wo kasa wopɛ sika nso a wobɛtumi anya bɛyɛ ne nti yɛ sɛ sika wonyɛ bi. Ɛnte saa sie ɛɛ this time no adwuma no wotumi sɛ w'adwuma ɛkɔ so wɔn nso wonim adwuma paa nti sɛ wohu sɛ w'adwuma ɛkɔ so a ɛnna wobɛtumi aware kyɛ sɛ tɛm biara no wobɛtumi anya adwuma ɛndeɛ woware a ɛsɛ ɔrae na akɔyɛ sɛ asɛ Ɛnnɛ na wanya adwuma, naawɔtwe na wanya. Wokɔware a, ɛnneɛ masa wowɔ gya mu. Wode ahoma koraa ahyɛ. Adɔfoɔ, yɛredi nkɔmmɔ afa yɛn nua barima na wagye ne kra firi nsam deɛ, na mmom nkɔmmɔ bi a ɛyɛ afotuo abɛtom. Ɛno nti na me ne no retwetwe ho nkɔmmɔ no, ɛfiri sɛ eh, yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛnnɛ no wonyini du baabi a, na wayɛ mmerɛ. Because nnuane a yɛdi, ɛnneɛ a na ano ɔden, chemicals fra. Na tomato si wo paa mu a, ɛho abere na emu no mmere yɛ. Ɛno nti, mewie a, mewie a mɛba mɛba mɛba wo so. No nti no, ama yɛhu no sɛ, sɛ woanware ntɛm na sɛ woanhwɛ yie a, ɛɛ na akɔfa asɛm abrɛ wo. Wobɛnyini adu baabi a bɛware no, wobɛwo no, akwadaa no sua nso na apampam apa. Ɛno nti na yɛatu saa afono. Na mmom yɛn papa wɔ ha, yɛne no bɛdi nkɔmmɔ na watu yɛfo. Because ɔka sɛ awadeɛ ntɛm no, wonnya sika a, menware. But obi nso nhyira wɔ ɔbaa nkyɛn.

Ee, sɛ Agya Nyame na onim nea ne mma bedi o. Ɛwom sɛ Nyame na ɛhwɛ nnipa deɛ, but nnipa nso nso ɛsɛ sɛ wo keka ho. Yɛgyae sɛ wowɔ mfie bɛsɛn? Mewɔ 74.
74 years. Wo pɛn so no, 1949. Me me pɛ wo borɔfo no paa. Na ɛ wo pɛn so no, wonyaa mfie sɛn ansa na woware? Me deɛ menya bebree.
Abɛyɛ sɛn?
Ei.

Enti, enti mepɛ sɛ mehu sɛ ɛyɛ wɔn afotuo na ade ama wɔn sɛ ɛɛ wɔn nware ɛɛ bɛ wɔn anyina anaasɛ. Wɔn nso ahu sɛ ɛɛ me me wo wɔn na na me brɛ. Yes.
Okay.
Oh. Eti sɛ wo brɛ ansa na wɔte ma fɛ nipa no deɛ na wo a wo wo so wobɛtu so wɔn nam wɔ papa no nan mu ɛsɛ wɔ so wopɛ yi. Mate wase paa. Sɛ.
Mate wase paa. Ɛɛ, ɔpanin, wo din ne wo bio? Yɛfrɛ me Kwabena Mensah. Ɔpanin Kwabena Mensah, ne ba ne aberanteɛ no a. Yɛfrɛ no Kwabena Sey. Ɛyɛ Kwabena Sey.
Wadi ne ho adu. Papa no, sɛdeɛ ɔsi kasa no, awerɛhoɔ ahyɛ no ma. Mempɛ sɛ me ne no bɛdi nkɔmmɔ akɔ akyiri pii. Ɛna wohwɛ sɛdeɛ ɔsi teɛ no a, ɔdɔ ne mma no, nti ɔka ne mma no bɛn ne ho. Firi sɛ baabi a ne ba wuiɛ nyina adu a, still ara ɔno a na ɛde no kɔ hospital di n'akyi hwɛ no no a, na kyerɛ sɛ papa no ani wɔ ne mma no ho. Ɛno nti, Daddy, yɛbɛda wo ase. Na afotu a bɛma awofoɔ, agyanom a wɔn nhwɛ wɔn mma, wɔn ba wo akoraa ani so akoraa a wɔhwɛ no, ma wo deɛ wɔtumi atetew mɔ wuram ahwɛ nkoraa mmaako mmaako du, ɛdeɛ afotuo na ade maa no fɔ. Sɛ ebiara na yɛka no sɛ wo pepere wo ho ntɛm a, deɛ wo bɛwo biara wo ntumi nhwɛ no, hwɛ ho, nti ɛsɛ wonya aboterɛ, sɛ wonya aboterɛ na wonya wo ba a ɔte w'asɛm ase a, kyerɛ sɛ biribiara ɛbɛyɛ easy ama mo, hwɛ ho. Na ɛwo kɔ hotel na akɔka wɔbaa no hwan hwan na afei wo ne ne nyem wɔbaa no kora wo nim sɛ deɛ siti bi kora wɔn pɛ adwuma wɔnyɛ hwee na wakɔfa saa wɔbaa no ato nti mo bɔ bere paa aa mo bɔ bere paa. Ɛgya ɛdaase pii sabe yɛ kɔ ɔpanin kwabena me nsa nkyɛn ne ne kɔdi nkɔmɔ sɛdeɛ ɛdi kaa kan no ɔpanin n'ani afi na sɛdeɛ osi ɛdɔ ne mma dɔ abusua. na otu fo ka sɛ ansa na abɛware no, na wahwɛ wo bɔtɔ mu, wahwɛ w'abrabɔ, bra a wabɔ sɛnea ɛbɛyɛ a woware a wo ho nkyere wo, wobɛwo mmɔfra a mmɔfra no nso nkɔ ahoteɛ mu. Ɛno nti, saa berɛ yi, yɛde mo bɛhyia. Ɛberɛ a ɛsɛ mu no, ayie no nhyehyɛeɛ, nnawɔtwe da nhyehyɛeɛ, ne nyinaa no, yɛbɛma obi biara so ate. Yɛda mo ase, yɛakra mo.